Jien nixtieq nuża ftit din l-intervista, Melvin, biex nibagħtu messaġġ hemm barra. Ejja l ħaġa nitilqu mill-punt li aħna nifhmu l-kulħadd. Li n-nies għaddejjin f'ħajja mgħaġġla, li n-nies kulħadd għandu l-impenji tiegħu, it-tfal illum kollhom mhux biss il-ħowwer kien ma jkollhom ħafna attivitajiet extra-kurrikulari u xi drabi inti taljena rasek, u taljena rasek jiġifieri aħna mhux qed ngħidu għax in-nies jew il-qraba ta' dawn ta' dawn il-persuni huma persuni li qed jagħmlu dan dan l-aspett b'neglect. Imma naħseb il-ħajja, tant kemm il-proċess tal-ħajja, tant kemm il-ħajja qed nippruvaw nimluha daqs bajda, tant kemm hawn attivitajiet x'tista' tagħmel, li xi ftit jew wisq jista' jkun li taljena ftit rasek. U aħna hawnhekk qed induru fuq il-qraba, qed induru fuq persuni differenti u qed infakkruhom li isma' dawn il-persuni, il-ġenituri tagħkom, in-nanniet tagħkom, jieħdu pjaċir. li jiltaqgħu magħkom. Aħna fl-aħħar collaborative platform li kellna tas-settur tal-anzjani, din bdiet tissemma. U aħna allura ħadna din l-inizjattiva li nixprunaw dan il-messaġġ hemm barra, din mhux ħa jieqaf hawnhekk għaliex anke aħna bħala awtorità, Irridu l-istakeholders kollha jingħaqdu magħna. Aħna ma rridux nagħmlu kampanja waħedna, anzi aħna iktar ma nkunu qed naħdmu bid-djalogu u b'kollaborazzjoni, aktar ikun aħjar. Waħda mill-iktar stakeholders importanti ħa jkunu l-qraba, li rridu nisimgħu l-qraba għaliex jista' jkun li hemm ċertu miżuri li forsi qed jillimitaw forsi l-ħinijiet ta' fix-xħin, qegħdin qegħdin qed qed jaċċettaw il-qraba li jistgħu jidħlu f'dik id-dar residenzjali. Min-naħa l-oħra rridu naslu f'punt li anke djar residenzjali jorganizzaw aktar events fejn il-qraba jkunu mistiedna. Għaliex jekk inti għandek persuna forsi medija xi ftit jew wisq bil-ħajja tagħha l-fatt li tirċievi invit, il-fatt li tkun infurmata li ġejja event, ħa jgħinek biex inti tieqaf tirrifletti u tattendi għal event speċifika. Ejja nħarsu min-naħa l-oħra tal-istorja, jiġifieri li tara l tara dak it-tifel li qed imur jagħmel ftit volontarjat, u hawnhekk qed inqanqlu s-sens tal-volontarjat, ma' dak l-anzjani, jitkellem, jiddiskuti, u hawnhekk huwa l-famuż ta' il-ħidma li għandha ssir bejn ġenerazzjonijiet differenti. Aħna rridu niftakru li dawn id-djar residenzjali u dik il-messaġġ l-ewwel messaġġ li rridu nibagħtu, li aħna ma rridux djar residenzjali fejn in-nies joqogħdu bilqiegħda matul il-ġurnata kollha jieklu, jirċievu l-kura u daqshekk. Aħna rridu djar residenzjali li jibqgħu jimmassimizzaw il-ħolma ta' dak l-anzjan. Aħna bħala awtorità li nirregolaw is-settur mit-tfal Sa l-anzjani nemmnu li kemm jekk inti għadek tifel, kemm jekk inti persuna b'diżabilità, kemm jekk inti anzjan, inti għandek ħolma. Dorna diversi djar u rajna eżempju l-presepji. Li huma stess għamluh il-presepju li tiltaqa' m'anzjan li jgħidlek isma' x'jiena kont nattendi l-mużew u għallmuni l-mużew dak iż-żmien għallmuni nagħmel il-presepju tal-kartapest għallmuni għallmuni nagħmel il-pasturi bil-ġibs. U hawnhekk reġgħu tawni ċ-ċans li ngħix it-tfulija tiegħi. U kemm hu sabiħ dak il-mument li inti, anzjan li ta kontribut li ta ħafna x'joffri, qed qed terġa' timmassimizza t-talent tiegħu u u jerġa' jħossu parti mill-komunità, ġifieri li inti qed tara t-tiżjin. Anke ħafna djar residenzjali taw iċ-ċans lill-persuni li jgħixu f'dik id-dar stess li jiddekoraw il-kamra tagħhom b'affarijiet li kienu jużaw kull sena. Jista' jkun li dawk l-affarijiet, li hu oġġett materjali, imma dak li mhu oġġett materjali warajh għandu għandu emozzjonijiet. Jiena minn naħa tiegħi tinħeġġeġ anke l-assessuri tagħna li meta qed jaraw 'l dawn in-nies jifqu jkellmuhom ftit. Lilna ma ħa tiswina xejn. Anzi aħna ħa nifqu nirċievu aktar feedback. Imma ma' dak l-individwu li inti waqaft u smajtu. Li inti waqaft u qattajt għaxar minuti, kwarta ħdejh tisimgħu. Kemm hi xi ħaġa li ma tistax tħallas għaliha. Li inti qed tiddedika l-ħin. Illum nafu li l-ħin sar useful ħafna flus u kważi kważi ċertu ħin lanqas tista' tixtrih. U aħna bħala awtorità qed nieħdu din l-inizjattiva li waqt li qed nagħmlu l-visits u l-inspections tagħna qed nifqu ma' individwi differenti u qed nitkellmu magħhom. Qed nitkellmu magħhom mhux biss issa, kif konna nagħmlu qabel, mil-lenti biss li jisma' biex insiru nafu x'qed jiġri fis-servizz, imma biex lil dak li jkun, qed inkunu ta' spalla. Irridu nħeġġu 'l kulħadd. Biex f'dan iż-żminijiet nippruvaw li anke jekk għandna diffikultajiet, anke jekk hemm issues, dawk l-issues negħlbuhom. Negħlbuhom għaliex meta inti qed tara persuna bit-tajjeb u l-ħażin tagħha, li qiegħda weħidha, irridu naraw li lkoll kemm aħna bħala poplu ningħaqdu u ngħinu f'dan il-mument.